Pathian sam suih bung thumna. Lali, i thiannu hi lo ti ti pui teh khai. Tunah hian keini chuan pasal neih tir kan duh a, amah lah hian a ngaihsak si lo va, Lal kan ni a, Lal bawk lo chu neih tlak an ni lo. Hnamchawm tlangvalte hi neih a tum a ni ange? A re thei hle ang. I pu remtih zawng a ni lova, i pun a remtih loh chuan eng ang pawhin tum lui mah sela a nei chuang dawn lo tih hria sela. Nu leh pa thu hmu lova hmeichhiain pasal neih tum ve ngawtte hi thil dik a ni thei lo reng reng a. Kan thu thu tur a ni. Chuvangin a rilru a nat lutuk loh nan tu mah hi kawm ngeih bik nei lo sela kan duh a. Hlothlo mi neih a hrehawm tur zia lo sawipui la. Kan inleng pa kha tunfa vangah hian a lo kal leh dawn a. Chutah chuan kan neih tir mai ang. Mahni duhna a kal hi a nuam bera A duh theihna turin lo sawipui rawh khai, tiin Rengpui nuin Lalithu a chah a. Favang tantir lam a ni a, a awl deuh chuan lo an zo tan tawh a. Inrinni a nih avangin Lali hnenah vawiin chu inah a nau awmin lo awm ve la, an hnah lahin lovah ka zuk kal ve ange, inbuhte pawh chu ka hmu ve chak tawh e mai, tiin Lalinu chuan feh a tum a, Rengpuii hmuhna hun remchang tak awm thei dawna a hriat avangin a hnial duh lo va. Nau awmin inah a awm ta a, a nu thuchah kha hrer rengin Rengpuii nen an inkawm a, heti hian an tih ti dun a, U Rengpuii nang zawng hma bak i nei eng tha hle mai, a hmel a tha sia, tunfa vangah hian a ni lawm ni kan lo kal leh ang an tih kha Min kalsan chuan ka ngai dawn mang che aw tiin Lalin a thiannu a fiam a. A leh mai mai thin a, fiam thu pawhin chutiang te chuan min ti mah ta che, ka nei awm lo em mai. Khua la kal ka tum hleinem, khuaah hian asin ka awm ve mai mai dawn tiin rengpuiin a chhang a. Nang ni tan te chuan hetiang khua awm ngawt te hi a tha ngai lo e. Pasal nei lova awm ngawt lah a ni thei bik awm si lova. Pasal nei ta la, kan khua ah te hi chuan hlo thlo mi lo chu tumah an awm si lo. Kei chu i inleng pa hi tha ka tih pui ngawt che sin. Lal tan chuan lal bawk lo chu neih tlak an ni lo. Ngun takin ngaihtuah la. Nei turin lo inpeih la a ni mai, i tisual palh mai ang e, tiin Lalin a inleng pa nei turin Rengpuii a fuih a. Thiani chu i ti mak e mai, Melhriat loh khua la mi neih ai chuan mahni khua mahni duh zawng nei a, hlo thlawh mai mai pawh ka duh zawk daih. Ka nu leh pa te pawh hian nei turin min ti deuh tlat a, mahse ka nei lo vang. Ka nei deuh lo mai. Ngun takin engkim ka ngaihtuah zo vek tawh. Ka rilruah mi dang tu mah an awm thei lo. Tiin a chhang a. A tawngka mah chuan tu emaw a thinlung a thu nei tu, an thian dun a an hriatchian sa a awm a ni tih a lang thei nghal mai a. A hming sawilan ngai lovin chutiang chuan thu inhmut takin an sawi dun thei a ni. Hlothlawh hreawmzia i hre lo a nih hi. Keinite hi min teh khin a ni ange. Keini tan hi chuan kawng dang a awm mawlh lo va, hlothlawh mi apiang kan ni a, hlothlawh va thi tur kan ni a. Hlothlawh lova awm theihna hmut ve dawn ngat ila chuan hmel duh zawng pawh ka sawi lo vang. Nu leh pa thu lo pawhin ka kal vang vang mai ang i hriat loh vang mai a nih hi tiin Lalin a chhang a, nangmahni hre lo zawk a nih hi duh te nena hlothlawh te chu ka hreh miah lo, hmangaih te tel lova engmah ti lova awm mai mai hreawmzia ka hrechiang tawh a, tunah te hian lo neih ve mawlasin ka chak thin. Lali, A ngawi mai duh bik lo fa, a thiannu hmai chu nai deuh taka enin a ni leh thu pakhat ka zawt ang che. Hmangaih nena hlothlawh nge nuama i rin, hmangaih nena mi thawh sa rin tiin rengpuii a zawt a. Chungte chu hriatsa alawm, Hmangaih nena mi thawh sarin chu a nuam zawk daih ang chu. A ni reng asin. Heta hlothlo pa neih ai chuan chhim Lalnu nih chu a let tam takin a nuam zawk dawn reng a ni. I ti duh mang e. Heta mi lo te chu hmangaih tlat e hek lo i mawle. Tunah hmangaih lo mah la, i ni nei anga i la hmangaih chawp dawn alawm. Mahni pasalte hmangaih lo i hre ngai em ni? An Lal si, an hausa bawk si, i hre lo em mai, tiin Lalin a chhang a. Aw, rilru hi a dang thei mang tak e. Lalna leh hausakna aiin hmangaihna a ropui zawk. I hmangaih ber i neih theih phawt chuan khawvel a mi hausa ber i ni mai. Hausakna leh lalna duh vang ngawta pasal neih te chu thil hlauhawm ber ni. Hmangaih ngai loh hmangaih chawp tur nei tura mi han tih reng reng mai hi i ti mak em mai. Hmangaih loh neia khuang chawi ai chuan hmangaihte nena ba hralaih tih thufing ropui tak hi i hrelo vem ni. A nih leh u Rengpuii, hmangaihna chu a mit a del an tih hi eng tihna nge awm zia i hria em? a ti a. Hria ila, hre suh ila, i sawi tum chu han sawi phawt mai teh. I sawi zua, ka sawi ve leh dawn nia, tiin Rengpuiin a chhang a. Lali chuan tunah hian u Kapa i hmangaia sa a kah theih em avangin chawngpuanga kha Kapa tiin an sawi thin a, khua i hmu zo tawh lo a nih hi. I tun hnu nawmna leh hreawmna tur pawh dawn zo lovin amah i hmangaihna hian i mit a ti del zo tawh a nih hi. Chuvangin hmangaihna chu a mi ta del an tih thin hi i chungah a dikna a lang a ni. Chutiang a ni lo, hmangaihna mitdel chu eng emaw vang mai maia induhna hi a ni. Entirna kan sawi anga, tunah tlangval pakhat nen in lo inhmangaih a, in insum zo lo va, nau i lo pai ta a. Mahse, a nei leh duh si lo che a, i tan chuan lungngaihna hlir i hma bak tawh a, pasal i hmuh pawhin ni khaw rei hnuah Tin, i chantawk pawh nasa takin a lo hniam tawh ang a. I ngaihzawng nena in ngaihzawn lai khan tun hnua i lo re theih tur engmah a ngaihtuah lo va, nang lah chuan mi duh tak tak emaw i ti a, a bum let der che a ni si a. Chu chu hmangaihna bitdel chu a ni, hmangaihna tak tak a ni lo. Hmangaihna tak tak chu Poland a sawi kha, insum theihna awma mawi lova chet a duh lova, mahni hma a sial hek lo, itsikna leh uan duhna a awm thei lova, mi tihchhiatna aiin mi thatna a ngaihtuah zawk thin a ni. Rengpui chuan chutiang chu ka ni mai, Hlothlo mi nei mah ila ka taksa chu a ha ang tih ka hre reng, Mahse hmangaihna avangin chu chu ka huam a ni. Mahni nawmna u ngawta thil tih zawng mahni hmasialna a ni a. Hmangaihna tak takah chuan dawhtheihna leh tuarchelna a awm a. Chu chu kan neih phawt chuan engpawh lo thleng mah se, kan tuar huam tur a ni. Insum lova thil tih chin te, hmanhmawh taka thil tih te, a hun dik thlen hmaa nupa ang a awm te, Ngaihzawng sawn zung zung chin te. Chutih lai chuan a thiannu Lali chu a en a, a nui dep a. Hmangaihna tak tak a ni ngai lo. Hmangaihna tak tak chu a mit a del lova engkim a tuar hram hram a, felh lohna a lawm lova engkim a thlir lawk vek thin a ni. Rengpuii tih tak zia leh a thusawi thuk zia a hriat chuan Lalin hneh thei dawnin a inhriat a lo va, Ngawihsan a rilruk ta zawk a, a thu tih tawp nan Lali chuan Nang zawng i Pathian thu e mai a ti ta ringawt mai a ni. Fawvang tawp dawn lamah chuan Rengpui in Lengpa chhim lam lal tlangvalte chu an lo thleng ta a, Rengpuinu leh pa an rinrawn a, A ni hnih naah chuan tukchhuan ei laiin a pa in Rengpuii hnenah, Rengpuii, kan duh naah pasal i nei tur a ni. Aizawl kal tur an awm kha. I duh zawng leina tur pawisa a thawn la, tuna chin thla khatah an lo kal leh ang a. Chuta in nei tur chuan thu engkim kan ti fel fek tawh tiin a pasal neih tur thu chu ama remtihna tel miah lova Tih tluk fel vek tawh a nih thu chu a hrilh ta a. Rengpuii chuan hit mup in a in hria a, a chaw bar lai chu a lem lui hram a, Ka nei lo vang a ti rilru a, ngawi reng in a tho va tui a in a, pawn ah a chhuak ta nghal a. Zan a lo thleng a, a nu in a bei ve leh ta a, Rengpuii i pa thu i hnial ngam dawn em ni? I tana tha tur kan ngaihtuah vang a ni a, i nei tur a ni. A aia tha hi i hmu tawh lo vang, tiin a thlem a. Rengpui chuan a nu a en a, a tap ta zawih zawih mai a. A tap thawm chu a pain lo hria a. Rengpui nu leh pa thu awih lovin, Mahni thu thu a awm maw i han tum vei chu? Miluhlul nu, I chak hlek lo vang, a ti a, a vaw ta hrep mai a. Chumi zan chu zan khua in chhin khat te pawh a chhing lo. Chung hul lai chuan tunlai a tih dan tha tak, Nu leh Pa nena in rawn tlang a nupui pasal inneih ang hi an la ching meuh lo. Nu leh Pa ten an fate kawppui tur chu an duh zawng mi a nih phawt chuan anmahni be lovin an ti thlu fo thin. Mi tam tak tan Mahni duhthlanna hman phak a ni thin lo va, trup zawih zawih chunga pasal an neih luih tir tak mi tam tak an awm a ni. Rengpui chuan chaw a ei thei lo va, a muhil thei bawk hek lo va. A nu leh pa te lah chu an rilru sawn awmin an lang duh chuang hlek lo mai si a. A hre chiang apiangin an khawngaih a, mahse tihngaihna awm si lo. Nakinah chuan Khaw thenawm lal Rengpui pa nau chuan an chanchin chu a lo hria a, a lo kal a. Rengpui nula sa tha tawk tak, ria chum bat mai. Hnawih sen leh powder pawh ngai lova senno siah thin. Chuti tak maia dawldang ta mai chu a hmuhin a khawngaih ta em em a. A nu leh pa te chu a hau ta a, chuta chinah zawng an ti lui ta bik lo. In leng pa te hnenah palai an tir a, lo kal tawh lo turin an hrilh ta a. Chuta chinah chuan zawi zawiin ngai a rawn awh leh thei ta a ni. Thil awmzia zawng zawng chuang buanga'n a hre vek a, a rilru a hrehawm em em a, rengpui a hmangaih a, Than chhing i a thlah bal phal bawk si lo. An thatna a khai khin chuan Rengpuiin a buk zawk a, mahse an dinhmun inchen lohna avangin neih tak tak ngam tura a ruat lo va. Chu a chhap a, a thu anga pasal a neih duh loh thuah khan, a nu leh pa te chu an a chungah an lung ni lo hle tih a hre bawk si a, A rilru a hrehawm em em mai a, Rengpui nge Thanchhing i? tiin Chawngbuanga rilru chu a inkhap tawn a inkhap tawn a. Lalin a hriatchian ang tlukin Rengpui rilru chu Chawngbuanga'n a hrechiang ve lo va, tun hmalamin chuti tak chuan a hmangaih a ni tih reng a lo la hre ngai lo. Lal an ni a, A ni lah namchawm min a ran mai a ni a. Chumi avang chuan hmangaihna thu engmah sawipui na tak tak a lo la nei hlek lo va. A hmangaih a ni tih chauh a mitmei atang leh a tawngkam tlem tlem atangin a hria a. Chuti chung pawhin Rengpuia hmangaihna chu a lo thuk hle mai si a, neih tum ta ila a nu leh pa ten an remti dawnin a lang lo va, harsa takin lo nei ta hram pawh ni teh reng ila midang angin hna hram thawkin ei zawng thei a ngem. Tunah hian Tuichawi, buhden leh thing phurh te mai lo chu hna dang eng mah thawk ngai lo an ni a, lo nei thei ta pawh ni ila ka ti nuam zo chuang lo vang a, inthen leh tho chu a ngai a ni thei e tiin chawngbuanga rilru ah thil tam tak a lo awm a, zankhua in a inngaihtuah a, a tawp a tawp ah chuan rengpui bansanna kawng a ngaihtuah ta a ni.